An zu Washington ass dann haut de sougenannte Board of Peace fir d'éischte Kéier zesummekomm. De Friddensrot vum Donald Trump fir de Gaza-Friddensplang ëmzesetzen, gouf am September d'lescht Joer ëffentlech fir d'éischt formuléiert a beim 56. Weltwirtschaftsforum zu Davos an der Schwäiz de leschte Mount zesummegestallt. Bei mer am Studio ass elo de Petz Bartz. Jo Petz, komm mer fänke vir un, wat genee ass elo dee Board of Peace? De Board of Peace ass en Instrument vum Trump, et gëtt awer och gesot, et wär e Pay-to-play-Club. E Land, wat bäitrëtt, muss eng Milliard Dollar Cotisatioun bezuelen, all dräi Joer. De President vum Gremium, elo gesi mer och de Logo, et mengt een, den Trump hätt e selwer gemoolt, en ass ganz am Gold, am Mar-a-Lago-Stil, de President, den Trump, ass op Liewenszäit nominéiert, et ass deen eenzegen, deen e Vetosrecht huet an et ass deen eenzegen, dee kann en neie Member bestëmmen. An Déi Presidentschaft ass net ofhängeg vun der US-Presidentschaft. Dat heescht, en hätt dat Mandat bis zu senge leschten Deeg. E sot och selwer, an dat ass Kritik gewiescht, datt dat Ganzt jo am Fong e Bypass ass vun der UNO. Dat huet en an engem Interview den 20 Januar quasi confirméiert, andeem e sot, Et kéint en Ersatz si vun der UNO, an d'UNO hätt him och souwisou doriwwer eraus ni eppes bruecht. Dat heescht, d'Motivatioune sinn éischter kommerziell a muechtpolitesch wéi elo e reelle Fridde fir Gaza. Den Trump ass also scho ganz kloer a sengen Aussoen. Net onwichteg, Pes, ass jo awer elo, ween alles do derbäi ass. Ween ass Member an deem Friddensrot? Jo, do sinn 62 Länner goufen invitéiert. 25 hunn der bis elo ënnerschriwwen. Do sinn am Demokratieindex sinn do elo och net déi allergréisst Demokratien dobäi. Ech denken un Saudiarabien, ech denken u Kasachstan, Pakistan an esou weider. An da kënnt dobäi, datt Israel ass, sëtzt do mat ronderëm den Dësch, den Netanjahu hat dat confirméiert. Da sinn awer och nach eng ganz Rëtsch Länner, déi hunn eng Intentioun ugekënnegt, och wëllen dobäi ze sinn, dat ass Ägypten, et ass awer och zum Beispill Wäissrussland. Eng Europäer sinn net bis elo wierklech vertrueden, mat Ausnam vun Ungarn a vu Bulgarien, mee do sinn awer als Observateuren elo zu Washington bei der Constitutioun vun der, vun der, vum Club. An da sinn awer och Länner wéi Kanada zum Beispill, déi erëm ausgeluede goufen. Da sinn aner Invité u, déi entweder ofgesot hunn oder nach net geäntwert hunn. An dann och definitiv gëtt et och nach keng offiziell Äntwert vu Russland. Du hues et och schonn ugeschwat, de Plang gouf scho ferm international kritiséiert. Wat sinn dann elo d'Haaptpunkte vun där Kritik? Jo, een Haaptpunkt vun der Kritik ass, datt d'Europäer sech am Fong dogéint striewen, als Alliéierte vun der Ukrain, fir ronderëm en Dësch ze sëtzen mat engem Vladimir Putin. Dat ass am Moment, fält dat natierlech relativ schwéier op Grond vun den geopolitesche Bestriewungen. D'Palästinenser, wou sinn déi an deem ganze Plang? Et geet ëm déi finalement, déi sinn och net um Dësch. Dat ass schonn eppes, wat dann och un der Un der Credibilitéit spillt. Ass et net awer just en Immobilieprojet fir déi Riviera di Gaza Riviera do ze ëmzesetzen? An dann d'Credibilitéit, déi politesch. Wéi eescht kann ee geholl ginn, wann een e Friddensplang lancéiert an awer kuerz vir, imminent virun engem Krich steet mat Iran? A wann een nach net méi spillt wéi d'leschte Mount am Fong e Staatschef Maduro aus Venezuela gekidnappt huet an e militäresch Menace, eng militäresch Menace géint Grönland fiert, géint en NATO-Partner nach dobäi.
Mir si gespaant wéi et do weidergeet.
Petz, villmools Merci fir d'Explikatioun haut. Merci och.